Id-Dumnikan huwa membru tal-Ordni tal-Predikaturi, l-ordni mwaqqaf minn San Duminku biex permezz tal-predikazzjoni iwassal għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Id-Dumnikan huwa reliġjuż marbut bil-kunsilli evanġeliċi, is-safa, l-ubbidjenza u l-faqar, li huwa jgħixhom ukoll fi ħdan komunità. Għal dan il-għan hemm l-għodda importanti ħafna fil-ħajja tagħna, li huma l-ħajja komunitarja, l-osservanza regulari, it-talb u l-istudju. L-istudju li jwassal biex nagħrfu dejjem aħjar il-verità, il-fidi tagħna u li aħna nkunu nistgħu nwassluha lil oħrajn.

Minn ftit snin wara il-Konċilju Vatikan it-Tieni, fil-Knisja kienu saru diversi żviluppi u rinnovamenti li huma effett ta' dan il-konċilju kbir li kien beda 51 eh, sen ilu. Però f'dan iż-żmien imbagħad ħarġet l-idea ta' familja Dumnikana. U għalhekk il-familja Dumnikana, kif insibu anki fil-kostituzzjonijiet tagħna, hija komposta fil-fatt mill-reliġjużi rġiel klerikali u fratelli kooperaturi, mis-sorijiet tal-klawsura, imbagħad minn sorijiet oħrajn ta' kongregazzjonijiet diversi, kollha b'kariżma Dumnikana, membri ta' istituti sekulari, saċerdoti, Djoċesani, normalment, u wkoll il-lajċi li llum insejħulhom infatti lajċi Domnikani.
Waħda mill-iżjed elementi affaxxinanti li ssib fil-Bibbja fl-Iskrittura Mqaddsa hi li Alla għandu vuċi permezz tal-patrijarki, il-profeti, l-orrif, Alla kien kapaċi jwassal il-messaġġ tiegħu ta' mħabba lill-bniedem permezz ta' poplu li mbagħad għaraf ukoll iwieġeb permezz tal-kult u l-liturġija u esprima l-qima tiegħu lejn Alla. Waħda mill-iżjed kwalitajiet li ġibduni lejn San Duminku kien il-fatt li s-sigriet tal-kariżma tiegħu kienet li tintegra dawn l-elementi kollha. Permezz ta' bilanċ delikat imma fundamentali bejn il-ħajja kontemplattiva, intellettwali u l-ħajja missjunarja, appostolika. U San Duminku, bħall-profeta Ġeremija, ħass dak in-nar ibaqbaq f'għadmu sabiex jingħata għall-predikazzjoni u għall-missjoni. Imma kien kapaċi jagħmilha għax proprju ħassu viċin ħafna kemm ta' Alla kif ukoll tal-bniedem. U dik jidhirli jien hija r-raġuni li għaliha d-Dominikani għadhom rilevanti anki fi żmienna.
L-istudju huwa parti essenzjali mill-ħajja Dumnikana. Jekk niffokaw fuq l-ispiritwalità Dumnikana, li l-qofol tagħha hija l-kontemplazzjoni, l-istudju jagħmel il-kontemplazzjoni tagħna iktar rikka. Il-frott tal-kontemplazzjoni mbagħad huwa l-predikazzjoni tagħna. li permezz tal-predikazzjoni tagħna nsalvaw l-erwieħ, kif ukoll l-istudju jgħinna nagħrfu kemm Alla huwa kbir. Missierna San Duminku kien jemmen u għallimna illi hu jitkellem ma' Alla biex imbagħad ikun jista' jgħaddi lil Alla lil oħrajn. Issa jiena bħala Sor Dumnikana, infermiera, naħdem mal-MMDNA u nilħaq kull tipi Tara nies minn trabi ta' twelid, diversi etajiet matul il-ħajja, sakemm anzjani wkoll. Aħna nieħdu ċ-ċans, l-okkażjoni li dak li jkun wara li nagħmlu xogħolna kemm jista' jkun mill-aħjar, skont kif tgħallimna, ġifieri fil dik hija skola medika, akkademika, dik ukoll li hija l-bżonn tal-marid, għax il-bżonn għandu l-għajnuna mhux bħala medikatura biss, imma bħala angolu ħolistiku, jiġifieri minn kull qatt li nistgħu ngħinuh nippruvaw ngħinuh, ngħinu lilu u ngħinu lill-familjari wkoll. Parti mill-vokazzjoni Domnikana hija li tgħin lil min hu fil-bżonn. Il-kongregazzjoni tagħna, parti mix-xogħol tagħha huwa l-kura tat-tfal, tal-morda u fil-każ partikulari ta' din id-dar, Santa Katarina, Għandna f'idejna l-kura tal-anzjani. Aħna hawnhekk ġo din id-dar t'Santa Katarina mhux biss noffru ambjent akkoljenti imma nisrani, b'enfasi fuq il-kariżma ta' San Duminku li kellu ħafna 'l qalbu l-kompassjoni.
X'inhuwa x-xogħol tagħna? X-xogħol tagħna apparti mid-dikatura wkoll hija ħaġa bħala dedikazzjoni li nġibu kompassjoni bħalma kien jgħidilna San Duminku missierna, kompassjoni lil marid jiġifieri nifhmuh u nadruh. Kemm San Duminku kemm Santa Katarina kienu msemmija ħafna għall-imħabba li kellhom għall-batut, għal min hu fil-bżonn u għal dawk li ma kellhom il-ħadd min jieħu ħsiebhom. fuq kollox li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' saħħithom b'ħafna mħabba u b'dinjità ta' persuna umana sal-aħħar. Meta xi snin ilu kont ipprofessajt bħala lajk Dumnikan, kont għamilt għażla, għażla li ngħix il-kariżma Dumnikana matul ħajti. Matul ħajti ġifieri kemm f'dak li jirrigwarda x-xogħol tiegħi u anke fil-ħin liberu tiegħi. Jiena. Naħdem bħala għalliem u t-tagħlim illum jippreżenta diversi diffikultajiet u ż-żgħażagħ illum huma imxennqin biex jakkwistaw ċertu valuri li sfortunatament ma jsibuhomx kullimkien matul ħajjithom. Kull Nisrani huwa obbligat, huwa fid-dmir li jagħmel xogħlu mill-aħjar li jista'. Però u mbagħad bħala lajk impenjat, jiena nara li xogħli irrid nagħmlu biex inwassal messaġġ ukoll. Mhux dejjem direttament, anzi ħafna drabi b'mod indirett, però l-messaġġ Nisrani jrid jasal. Ix-xogħol irid isir b'ċertu imħabba anke Meta jkun hemm il-kuntrarju? Nafu li llum mhux faċli tagħmilha maż-żgħażagħ, ħafna drabi se jkun hemm drabi li dawn ma jifhmukx, ma jifhmux li dak li tkun qed tgħidilhom ikun għall-ġid tagħhom, però wieħed ma jridx jaqta' qalbu. Jiena apparti li jiena lajka Dumnikana, jiena nurse fl-Isptar Mater Dei, naħdem mat-tfal, speċjalment tfal b'mard terminali. u jiena fix-xogħol tiegħi kemm nista' nipprova li nuri kompassjoni kemm mal-ġenituri ta' dawn it-tfal u speċjalment mat-tfal. Hemm pereżempju affarijiet żgħar biex forsi nara t-tfal jifirħu ftit, meta noħdulhom id-demm, it-tfal mhux bħall-kbar ma joqogħdux ma jifhmux għalxiex dak l-uċieħ, għalxiex dak it-tingiż tal-labar, ma tistax tfehimhom. Allura kif noħdulhom it-temp bħala reward, bħala premju, jew nagħtuhom ftit stickers jew kuluri u kif nara dik it-tbissima fuq ix-xagħaf tiegħhom jiena l-ġurnata tiegħi rbaħtha. B'għordi li anke jekk nara tifel wieħed jitbissem għalija nkun vera kuntenta.
Tul dawn l-aħħar 40 sena jiena ħdimt fil-qasam ta' Installazzjoni tal-elettriku li allura tidħol fil-industrija tal-kostruzzjoni, industrija li hawn Malta timpjega eluf ta' nies. Ġejjin allura, nistgħu ngħidu llum anki minn twemmin differenti u minn kulturi differenti, plus minn ambjenti differenti, issib kull xorta ta' problemi. U aħna, jien, bħala lajk Dumnikan, L-għid li għamilt il-professjoni, li għamilt il-wegħda li nkun parti mill-missjoni tal-Ordni, vojt parti mill-predikazzjoni, mill-kariżma tal-Ordni, ma nistax nibqa' indifferenti quddiem din is-sitwazzjoni. Waħda mis-soluzzjonijiet li sibt huwa proprju li nkun xhieda tat-twemmin tiegħi. Huwa impatt li jagħti ħafna fuq dawk ta' madwarek u dawk li niltaqa' magħhom. Trid tkun lest anki trid tkun ippreparat biex tiffaċċja dawn is-sitwazzjonijiet. Jiena eh, dejjem niftakar f'dawk dik il-klim sabiħ li qal San Pawl fit-tiniet tal-Timotju. Ċanfar, wissi, f'waqtu u anki barra minn waqtu. Dan proprju kien l-istess kliem li probabbli San Duminku qara min jaf kemm-il darba għax huwa kien iġorr l-ittri ta' San Pawl miegħu.
Bħala Dumnikani waħda mill-iktar affarijiet importanti hija t-tixrid tal-Kelma. Nikkwota l-Papa Ġwanni Pawl it-23 li kien qal li lit-tfal, l-iktar li jisimgħu mhux l-għalliema, li jisimgħu huma x-xhieda. U jekk stess kellhom jisimgħu lill-għalliema, jisimgħuhom għax huma xhieda. U naħseb. Bħala Skola Dominikana nippruvaw illi l-kelma tagħna nippruvaw nwassluha l-ewwel qabel kollox permezz tax-xhieda tagħna. Bħala kulleġġ ukoll anke bħala parti mill-kariżma tagħna Dominikana, bħala kulleġġ ngħixu fil-periferija. B'għażla il-kulleġġ dejjem kien miftuħ għat-tfal kollha indipendentement jekk humiex ta' kulur differenti, jekk humiex ta' karnaġġjon differenti, jekk humiex ta' twemmin differenti. F'das-sens il-Kulleġġ jixtieq ikun evanġeliku, wara jaf il-fatt qed taraw il dak li għażilna bħala l-motto tal-Kulleġġ għal dawn l-aħħar sentej, Respect, I care. Fil-fatt I care hija meħuda minn ix-xogħol li kien jagħmel Don Lorenzo Milani mat-tfal Taljani f'Barbjana fis-sittinijiet. fejn kien ħa tfal illi ħaddieħor kien għoġbu illi jarmi u ħadem magħhom proprju biex idaħħal dan l-element kritiku fl-edukazzjoni. Anke dan inħossuh li huwa parti mill-kariżma Dumnikana, s-sens ta' studju, u b'sens ta' studju jfisser illi rridu nkunu komunità illi insaqsu, komunità li dejjem nixtarru biex inkunu aħjar. Ukoll waħda mill-aspetti. Dumnikani li nimxu ħafna fuqha hija l-aspett komunitarju. Nagħmlu minn kollox biex bħala komunità ta' studenti u anke ta' għalliema li kollha flimkien nissejħu persuni li qegħdin nitgħallmu, learners, nikbru fl-għarfien ta' xulxin, dejjem fi spirtu tal-komunità, fi spirtu ta' mħabba u fi spirtu ta' rispett.
L-ideal tal-Moviment Kerygma fi ħdan il-Provinċja Dominikana huwa xandir tal-Bxara t-Tajba. Sa mit-twaqqif tiegħu, il-Moviment bena l-pedament tiegħu fuq it-talb u l-formazzjoni. Għalhekk, kull xahar niltaqgħu ġewwa l-Knisja ta' San Duminku għall-quddiesa u adorazzjoni. L-għodda tal-moviment huma t-tliet triaj li niltaqgħu kull nhar ta' Ġimgħa. Dawn huma Kerigma Adulti, Teens for Jesus u Kids for Jesus. Kull fergħa tadatta l-laqgħa tagħha skont l-età. Dawn il-laqgħat. Ikunu bbażati fuq il-Vanġelu tal-Ħadd ta' wara u kif dan aħna nistgħu napplikawh għal ħajjitna. Tul is-sena norganizzaw żewġ irtivi, wieħed ta' ġurnata fl-Avvent u l-ieħor ta' tlett ijiem fir-Randan. Hemm ukoll il-grupp tan-Natività. Dawn matul is-sena jorganizzaw kors għall-bini tal-presepju. Fl-aħħar sigħat tal-31 ta' Diċembru niltaqgħu għaċ-ċelebrazzjoni Adoramus Dominum, fejn fiha aħna jkollna quddiesa u adorazzjoni, nirringrazzjaw 'l Alla tas-sena li tkun għaddiet u nitolbuh il-barka tas-sena l-ġdida. B'dan kollu aħna qed inħaddnu l-Kariżma Dumnikana, Nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u nkunu ta' impenn Kristjan fis-soċjetà.
Jiena Direttur tal-Kappellan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla u huwa interessanti kif anke l-Ordni Dumnikan ħa din l-apostolat f'idejh. Għax huwa apostolat importanti għalina, speċjalment fejn hemm l-isem mqaddes ta' Alla li jixxerred u jkun hemm qima u rispett lejn dan l-isem kbir li dejjem kien anke marbut anke ma' San Duminku stess u anke għandna l-Beatu Andriku Susone wkoll li saħansitra ġifieri naqqax l-isem ta' Ġesù wkoll fuq sidru stess. Dawn huma kollha affarijiet li l-qaddisin stess kellhom rabta, qaddisin Dumnikani kellhom rabta ma' din id-devozzjoni lejn l-isem imqaddes ta' Alla. Nagħtu iżjed għarfien fejn in-nies jistgħu jagħrfu dejjem iżjed lil Alla fil-ħajja tagħhom. U pjuttost ma tkunx daqshekk mil-għan negattiv imma iktar pożittiv fejn inti tħeġġeġ u tnissel permezz tal-predikazzjoni, permezz tal-xandir li nistgħu nagħmlu, il-media, hi x'inhi l-mezz kif twassal il-Kelma ta' Alla fejn tikber iktar l-imħabba u r-rispett lejn Alla li anke l-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum għax huwa importanti għax imbagħad b'hekk imbagħad meta aħna nitilfu dak is-sens ta' preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna għalhekk imbagħad noħorġu b'espressjonijiet ta' da għax ma nkunux qegħdin ngħixu fil-preżenza ta' Alla. Jiġifieri x-Xirka taħdem l-iktar fuq hekk, fuq xi ħaġa iktar pożittiva milli negattiva, isiru rtiri matul is-sena darbtejn fis-sena, isir il-kungress ukoll sew Malta u sew Għawdex, fejn aħna nippromovu dejjem dak li Alla jrid iwasslilna li aħna ngħixu fl-imħabba tiegħu u l-Kelma tiegħu li saret bniedem tinkarna ruħha fil-qalb tagħna.
Illum bħal ħafna ordnijiet oħra, L-Ordni tagħna wkoll għaddej minn fażi fejn għandu nuqqas ta' vokazzjonijiet. Però dan ma jaqtagħniex qalbna, anzi huwa mument li fih aħna għandna nerġgħu nippruvaw nagħrfu dejjem aħjar il-vokazzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nagħtu xhieda tagħha liż-żgħażagħ ħalli jersqu aktar qrib lejn dana l-Ordni hekk sabiħ, hekk kbir imwaqqaf minn San Duminku. Aħna.